Сугышта катнашкан туганнарның, авылдашларының фоторәсемнәре белән үлемсез полк сафында мәктәп укучылары белән укытучылар узды. Әйтерсең, табигать та аларны күз яшьләре белән каршы алды. Бу көнне туктаусыз яңгыр яуды. Шулай да кулларында чәчәкләр булган авылдашларның саны арта торды. Яу кырында һәлак булган 68 сугышчының портреты, барысының да исемнәре язылган зур кызыл әләм дә. Балалар белән укытучыларның бердәм хезмәте. Бу Халиков Мухаммедгали Абдуллович. Без үзебезнең мәктәбездә Стяг Победы ясадык. Э, һәрбер ветераныбызның биографиясен яздык. Линейкаларда һәрберсенең э, биографиясен сөйләдек. Без ветераннар турында күп беләбез инде хәзер, күп сочинениеләр яздык. Менә яңа гына линейка да үткәрдек, шигырьләр сөйләдек. Бөтенесен дә истә тотканнар, хәтта фронт кухнясы боткасыннан да авыз иттерделәр. Бу сугышта безнең авылдан күп кешеләр катнашты. Аларның арасында минем бабам Махмутов Мөхәммәтгали Мөхәммәдиевич. Менә бүген без бәйрәмдә. Солдат боткасы пешердек. Бик тәмле булды. Бу ботка сугыш вакытта да солдатларга көч биргән. Менә без дә шушы көчне без дә алыйк әле. Мәйданда авылдашлар бергә булды, сугыш, тыл ветераннары, сугыш һәм замана балалары. Иң элек сугыш кырларында һәлак булганнар рухына дога кылынды, юбилей медальләре тапшырылды. Котлаулар, теләкләр. Ветераннарга сәламәтлек, ә ветераннардан тыныч тормыш. Хәйкәл күммәк хезмәт җимеше. Барысы да үз өлешен кертте. Авылдашлар да, ярдәм итәргә теләк белдергән оренбурлылар да. Бөтен сугышка киткән агайның да исемнәре гранитка язылган. Авылдан 136 кеше киткән, 136-сының да исеме монда язылып куелган. Предпринимательләр, авылдашлар күп көч куйдылар. Иң зур помощь, ярдәм булды безнең депутат законодательный собраниедән, үзебезнең областной Илдус Давләтов Илдус Ядкарычтан. Исемлектән күренгәнчә, гаиләләре белән кыр явында ятып калучылар да бар. Сугыштан соң үлүче ветераннарның балалары да әтиләренең, бабаларының портретлары белән килде.

Бүгенге көндә Дүсмәт авылында дүрт сугыш ветераны гомер итә. Бәйрәмгә аларның икесе генә килә алган. Унҗиде яшьлек Хафиз Халиков 1944 елда сугышка алына. Батырлыклары өчен бирелгән орден-медальләргә, һәр солдат өчен иң кадерлесе, За отвагу өстәлә. Шул Приморский крайдан мобилизовать иттеләр.

Без анда барып хезмәт иттек инде 51 нче елга кадәр. Шәйхетдин Фәйзуллин да унҗиде яшьлек егетләр белән бергә сугыш ахырында алынган туган авылы Дүсмәткә 1951 нче елда гына әйләнеп кайта. Минем өчен сугыш башланды 14 нче апрельдә 1945 нче елны. Киттек Ростов-на-Дону. Западный Украинага. Шул Западный Украинада бандитлар белән сугыш, бендеровецлар белән сугыштык. Там җиде ай. Первый номер пулеметчик. Бандеровецлар алар крайне случай безләрдә пилен кызды әйтмәделәр. И безне дә безнең кәрдәләгә икән солдатлар, олар аны Издеваться итеп, язалап үтерделәр. Концерт барышында да ветераннарга бүләкләр тапшырылды. Оренбург татарларының милли-мәдәни мөхтәрияте рәисе Руслан Забиров та ветераннарны котлады. Концерт программасы да сугыш башланган көн, кызыл урак өсте күренеше белән башланып китте. Балалар керделәр утларга. Балалар сүз бирде тупларга. Бөек Ватан сугышына бу җирлектән барлыгы 135 кеше китә. Бу көнне яу кырында һәлак булган 68 сугышчының исеме һәйкәлгә язылды. Озакламый һәйкәлнең тирә-ягында агачлар утыртылып, бу яшеллек утравына Җиңү паркы дигән исем дә биреләчәк. Оренбур өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Татарлар.